I'll be your friend and your guy wey dey bring the things they come give you based on wetin God talk wey go ginger you. Pastor Paul say shine your eye. Na wetin Pastor Paul say shine your eye well well.

I be still your guy, your brother, and your friend wey dey bring the things they come give based on wetin God talk wey go ginger you to do the things wey He wan make you do, to hear the things wey He wan make you hear, and to live the kind life wey He want make you live. You know how e dey be. My name na still Frank Akpofure, and today for Rhapsody of Realities based on wetin God talk,

Dey alert, shine your eye, because your enemy wey be the devil, e be like hungry lion wey dey waka about dey find who e go chop. Every Christian wey dey win soul well well and e dey spread the good news for the world, God don mark am for blessing. Satan too dey target that kind person. you dey hear am na wetin pastor dey talk Ta- satan too dey target that kind person if you be better giver inside god house hear this one if you be better giver inside god house for example just as heaven and the angels mark you for blessing so na so satan dey mark you to attack you wetin satan dey attack wetin e dey go for pastor dey ask no be just your work e know say you no dey sponsor the the gospel because say you dey you get better work you no dey sponsor the gospel because say you get better work no no be even your money sef because he know say if you if you go for your money you go still get plenty money again hallelujah wetin you dey go for na Word of God wey dey inside your life, the word of God wey dey your life na him dey go for. He know say that na him be your secret. He know say na wait the word of God na him be your secret. So na that one he dey go for. He know say the word na him be your ginger and your strength. So na that one he dey go for. Na the word of God for your life na him dey go for. You no dey committed to God things. And you nor dey give your money inside God house until you con hear the word wey change your life and con make you commit your life and everything wey you get to take spread the gospel of our Lord Jesus Christ. You dey see am? So, na because of the word, because of the word of God wey dey your life. The devil go try to take the word comot from your, from you or e go discourage you. e go wan try take am or e go discourage you e go try to make you no come church or if e go even cause wahala between you and the person wey dey teach you the word e go dey cause wahala so that make you for no go church make you for no hear the word of god for your life hallelujah as the book wey open the talk say dey alert dey alert shine your eye Dey alert, shine your eye. First Peter five verse eight. Guard the word inside your heart. Guide am. Pastor say make you guide am. You know how they dey guard person, you guide am. Make sure say nothing touch am. Make sure say devil no touch am. Na so. Guard am inside your heart. Always dey drive am go inside your spirit. Through meditation, through reasoning, reason the word. drive am inside your spirit continue every time for the place where dem for dey teach you the word happy inside the lord every time the more you dey committed to god things and for god house the more your eye go dey shine for the spirit waka inside love and humility pastor you dey hear am o say waka inside love and humility Dey get plenty knowledge of wetin God talk, get plenty knowledge of wetin God talk and make you dey speak in tongues every time. Dey speak in tongues. Libaku sata. Dey speak in tongues. Dey dey full of the spirit and your spiritual alert and sense go always dey high. Your spiritual sense go high. Your spiritual alert go high. Hallelujah. Praise the Lord. Make we pray this prayer together. Just talk am after me. Dear Father, thank you for your word wey dey guide me and dey direct me for the way wey I go go. Thank you for di privilege and blessing to take dey committed to spread di gospel. I no gree allow anytin to dull my ginger or stop me to put my best inside di gospel. I dey full wit di spirit, spiritual sense and spiritual alert every time. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Now, so we leave am here today. But before any other thing, I would like make if you want know more about today Rhapsody based on wetin God talk today, you fit read 1 Peter 5 verse 8 to 11 and Ephesians 6 verse 10 to 11. Read am, you go see wetin God talk for inside Rhapsody today. na so we leave am here today but before i go go make i play una one sweet music by the love world singers but before i go play am give una make i remind una ma still tell una again about the love world worship app my guy my sister father mother pikin if you never download am try download am because na there you go for get fine fine song wey you fit take worship god the way god want make you take worship am and as you dey play the music you go see say dem dey show the the lyrics the lyrics for there wey as you dey sing and na so you go dey see am you go en you go enjoy am and you go dey worship god the way he want make you take worship am na love world music and art ministry na dey package this one for us make we for take- fit worship god the way he want make we take worship am you fit still go www.lmam360.com for you to take get better better information wey you need to take work with god for your life. na so we leave am here today my name na frank akpofure remember wetin god talk na him sure pass and na him dey make sense pass see una tomorrow bye bye.